Noneno ng'ato moro ma ne muofu nyaka anyuolne. Jopuonjrene ne openje ni, Rabi, ng'ano ma noketho? Jali koso jonyuolne momiyo onyuole muofu? Yesu nodwoko niya, Jali ne ok oketho kata jonyuolne, to mondo tich Nyasaye onyisore ratiro kuome. Onego watim tich jal ma noora ka pod odiechieng'. Otieno biro ma ng'ato ok nyal tiyoe. Ka pod an e piny, an e ler mar piny. Ka nosewacho ma, nong'ulo olaw e lowo, noloso chuodho gi lowo, nowiro wenge ng'atno gi chuodhono, kendo nowachone niya, Dhi ilwok wang'i e yawo miluongo ni Siloham, tiende ni ote. Eka nodhi, nolwoko, kendo noduogo koneno. Jodalagi gi joma ne yandi nene ka en jakwecho nowacho ni, Mani ok en jal ma yandi bet ka kwecho koso? Jomoko nowacho niya, Jali ego. Jomoko nowacho ni, Ooyo, to ochalo kode. En to nowacho niya, An en. Eka ne gipenje niya, Wang'i noyepo nade? En nodwoko ni, Ng'atno miluongo ni Yesu noloso chuodho mowirogo wengena. Nowachona, 'Dhiyo Siloam, iluok wang'i. Nadhi, naluoko, mi naneno. Eka ne gipenje niya, En kanye ng'atno? Nowacho ni, Akiya. Ne gitero jal ma nobedo muofu ir Jo-Farisai. Ne en Sabato chieng' ma ne Yesu oloso chuodho, kendo noyawo wang'e. Eka Jo-Farisai bende nopenjo kaka nokelo neno. Nowachonegi niya, Noketo chuodho e wengena. Kendo naluoko mi naneno. Jo-Farisai moko nowacho ni, Ng'atni ok oa ka Nyasaye, nikech ok omako chik Sabato. To moko nowacho niya, Ng'at ma jaricho nyalo nade timo ranyisi ma kamagi mi ne gipogore kendgi Eka ne giwacho ni muofuno kendo ni, In iwacho nadi kuome? Nikech iwacho ni noyawo wang'i, to en nowacho ni en janabi. To jo-Yahudi ne ok oyie gi gima niwacho kuome ni yande en muofu kendo koro oneno. Nyaka ne giluongo jonyuol muofuno ma ne koro neno, kendo ne gipenjogi ni, Mani en wuodu muwacho ni nonyuol muofu koso? Okelo nadi neno koro? Jonyuolne nodwoko ni, Jali wang'eyo ni en wuodwa kendo ni nonyuole mufu, to kaka okelo neno koro wakiya, kendo ng'ama oyawo wang'e wan wakiya. Penjeuru owuon, en ng'at maduong'. Enowach wachne owuon. Wechegi jonyuolne nowacho nikech ne giluoro jo-Yahudi, nikech jo-Yahudi noseporo wach ni ka ng'ato ohulo ni en Kristo, to noriembe e sinagogi. Emomiyo jonyuolne nowacho niya, Penje uru, en ng'at maduong'. Eka ne giluonge mar ariyo jalo ma ne muofu. Ne giwachone niya, Wach adiera e nyim Nyasaye. Wan wang'eyo ni ng'atni en jaricho. Jalo nodwoko ni, Kata en jaricho, akiya. Wach achiel ema ang'eyo, ni yandi an muofu to koro aneno. Ne giwachone ni, Notimoni ang'o? Noyawo wang'i nade? Nodwokogi niya, Koro ok eka aa wachonu, to a ok uwinjo. Ang'o ma omiyo udwaro winjo kendo? Koso un bende udwaro doko jopuonjrene? Ne giyanye ka giwachone ni, In e japuonjrene, wan to wan jopuonjre mag Musa. Wan wang'eyo ni Nyasaye nowuoyo gi Musa, jali to wakia kamoayoe. Ng'atno nodwokogi niya, Kara mani en wach miwuoro, un ukia kumoaye, to en emoyawo wang'a. Wang'eyo ni Nyasaye ok winj joricho. To ka ng'ato lamo Nyasaye kendo timo gima odwaro, jalo ema owinjo. Nyaka nene pok owinji ni ng'ato oyawo wang' ng'at monyuol muofu. Ka da ng'atni ok oa ka Nyasaye, da ok onyal timo gimoro. Gin ne gidwoke niya, In nonyuoli e richo chutho, kendo in ipuonjowa koso? Eka ne giriembe oko. Yesu nowinjo ni giseriembe. Kendo ka noyude, nowachone niya, In iyie kuom Wuod Nyasaye koso? Jalo nodwoko ka penje ni, To en ng'a, Ruoth, mondo ayie kuome? Yesu nowachone niya, Isenene, kendo en emowuoyo kodi ni bende. Nowacho ni, Ayie Ruoth. kendo nodende. Yesu nowacho niya, An nabiro e piny ka nikech bura, ni joma ok nen mondo onen, kendo joma neno odok muofni. Farisai moko ma ne ni kode nowinjo wechegi, kendo ne giwachone ni, Wan bende wan muofni koso? Yesu nokonegi niya, Ka da un muofni, da ok ubet gi richo. To koro uwacho ni,